Helo, Llio dw i. Croeso i'n sesiwn lenyddol i yn yr sesiwn fawr ddigidol eleni. Dw i'n mynd i wneud sesiwn fach ar Instagerddi. Mae Instagerddi yn y bôn yn rhywbeth syml iawn, iawn, a dwi'm yn mynd i ddechrau gor-gymhlethu fo. Mae'r ffaith bod fi'n gallu wneud nhw yn dangos bod unrhyw idiot yn gallu sgwennu nhw. Felly, amdani! Mi faswn i wrth fy modd ar ddiwedd y fideo os ydach chi'n mynd i roi rhywbeth ar Instagram i rannu, os fysach chi'n tagio fi, at Llio Elain, neu tagio Sesiwn Fawr, at Sesiwn Fawr, er mwyn i ni gael darllen y gwaith. Peidiwch â phoeni os dach chi'm isio roid o ar Instagram, mae hynna'n berffaith iawn hefyd, ond os ydach chi ffansi rhannu, 'sa hynna'n lyfli i gallu darllen o. Mae yna wahaniaeth mawr rhwng rhoi cerdd ar Instagram a sgwennu insta gerdd. Mae gen i rai cerddi fyswn i byth byth yn eu rhoi ar Instagram a mae hynny am ambell reswm, ella bod nhw'n rhy hir, ella bod nhw'n dibynnu gormod ar lais a rythma pan yn perfformio am fyw, neu ella bod y pwnc jyst ddim yn addas ar gyfer y platfform. Felly meddyliwch gynta' pan 'da chi'n sgwennu, ydi hon yn insta gerdd? Neu ydy hi'n gerdd fysa'n perthyn yn well ella i gyfrol neu i bamffled ar bapur neu berfformiad byw neu ella ar fideo? Achos mae yna lot o ffyrdd o arbrofi ond dwi yn ffeindio bod Instagerddi, wrth reswm, yn cael ymateb lot gwell os ydyn nhw wedi teilwra'n iawn ar gyfer y platfform. Mae Instagerdd yn le briliant i ddechrau os da chi rioed di sgwennu cerdd o'r blaen, achos da chi'n gallu arbrofi, maen nhw'n eitha byr, sy'n rhoi chi rhoi gormod o waith i fewn iddo fo, mae lot o hwyl, a wedyn mae'n caniatáu i chi jyst ymarfer stwff cyn mynd ymlaen i sgwennu pethau hirach o bosib. Felly, i wneud pethau chydig bach fwy clir, dwi jyst am fynd drwy ambell i tip bach ac ambell i nodwedd o Instagerddi er mwyn i chi wedyn gael mynd ati a trio sgwennu un eich hun. Os da chi'n meddwl bod barddoniaeth yn scary, neu'n posh, neu mond i bobl sydd wedi stydio Cymraeg, yna peidiwch â phoeni achos fela o'n i'n teimlo hefyd cyn sgwennu'n ngherdd gynta. Sgynnai'm lefel A yn y Gymraeg, sgynnai'm gradd yn y Gymraeg, Yy, dwi jyst yn sgwennu petha sy'n neud i fi wenu neu chwerthin. So rhaid chi gael Cymraeg da, da chi'm yn gorfod treiglo yn gywir, fedrwch chi ddefnyddio tafodiaith, fedrwch chi ddefnyddio bratiaith, mae unrhyw beth yn iawn i'w roi mewn cerdd. A deud y gwir, mae'n neud o chdi bach fwy diddorol weithiau. Y tro cyntaf i fi sgwennu cerdd a'i roi hi ar Instagram, o'n i rioed 'di sgwennu cerdd o blaen, o'n i yn petrify. Ond nes i jyst gwasgu send a oedd o allan yna, oedd o'n rhy hwyr, o'n i'm yn gallu neud dim byd amdano'r peth, a dyna fo. O'n i'n fardd! Ma' mor hawdd â'i 'na. I fi, yr byrra ydi'r gerdd ar Instagram y gora. Dwi'n meddwl bod cerdd pedair llinell yn gweithio'n wych, Cofiwch mai un sgwaryn bach sgennych chi, a dych isio'r geiriau i gyd ffitio ar y sgwar yna heb edrych yn rhy drysgwl a heb bod y sgwaryn yn edrych yn rhy flêr a rhy llawn. Felly, triwch cadw fo'n fyr. Mae tôn y cerddi yn bwysig. Dwi'n sgwennu pethau eitha plaen, dwi'n defnyddio iaith bob dydd a dwi'n mynd yn syth i'r pwynt a deud y gwir. Mae yna gyfrifon eraill sy'n sgwennu mae hen bapur newydd, er enghraifft, efo tôn lot mwy gwleidyddol, yy maen nhw'n arbrofi efo geiriau mewn ffordd hollol wahanol, a mewn ffordd eitha digwilydd a chwareus, a mae'r instafardd mwya enwog, faswn i'n deud, Rupi Kaur, mae hi yn gwbl, gwbl wahanol, mae hi'n defnyddio yy iaith flodeuog, trosiadau, lot o gyfeiriadau at natur, Mae cerddi hi yn hardd ofnadwy, felly penderfynwch pa tôn sy'n siwtio chi, a triwch sticio efo rhywbeth tebyg i hwnna fel bod chi'n gallu creu brand. Mae rhei bobl yn casáu odl, a mae hynna'n berffaith iawn. Dw i'n licio rhoi odl yn fy ngherddi i, a mae hynna'n berffaith iawn hefyd. Jyst arbrofwch efo fo, cymwch go bach, triwch o allan, ella wnewch chi lyfio fo. Mae 'na lot o bynciau sy'n gweithio'n dda ar Instagram. Dwi'n sgwennu lot am ffeministiaeth, perthnasau, iechyd meddwl, natur. Ond i fi, yr un peth sydd yn bwysig ydy sticio at un neges ar gyfer y gerdd, un darlun cry 'dych chi isio greu mewn pennill. Os 'da ni'n ôl at Rupi Kaur, er enghraifft, mae hi'n defnyddio lot o drosiadau i ddisgrifio cyrff. Ond mae yn dueddol o sticio at un trosiad ar gyfer un gerdd ar Instagram achos bod nhw mor fyr. Er enghraifft, wneith hi sgwennu cerdd am gorff a'i gymharu fo i fynydd a wneith hi sticio at y darlun yna ar gyfer y gerdd. Neu wneith hi sgwennu cerdd am gorff fel planhigyn a wneith hi sticio at hwnnw. Neu mae gen i gerdd am gorff fel dŵr a neith i sticio at hwnnw wedyn. Felly, jyst gwnewch yn siŵr bod chi'n sticio at un darlun, achos mond hyn a hyn o linellau sy gennych chi, a dach chi isio nhw i gyd gryfhau y neges. Mae 'na lwyth o apps allan yna er mwyn gosod y gerdd mewn ffordd ddeniadol. Dwi'n defnyddio app am ddim o'r enw Canva, mae o'n ofnadwy o hawdd i'w defnyddio. Dwi'n gosod y geiriau ar gefndir gwyn plaen a dwi'n rhoi darlun bach yn y gornel a dwi'n ffeindio'r darluniau yma fel arfer ar Canva neu ar y we. Mae o'n steil rili debyg i steil eiconig Rupi Kaur. Plîs peidiwch â reportio fi am copyright infringement achos dwi'n sgint a dwi'm isio cael 'yn sueio. Mae yna gyfrifon eraill fedrai sôn am sydd yn arbrofi chydig bach mwy efo dyluniad a gosod cerdd. Hen bapur newydd, eto, maen nhw'n torri geiriau allan o hen bapur newydd ac yn gludo nhw lawr. Ac ella bod hwn yn fwy o waith celf na cerdd, ond chwarae efo geiriau maen nhw, felly i fi, mae'n gerdd. Ond be ydy cerdd? Mae hwnna'n fideo arall yn gyfan gwbl, na i ddim mynd mewn i hynna. Mae cyfri llenni llwm yn un newydd a maen nhw'n defnyddio fideos a ffotograffiaeth. Mae heina'n rili cŵl hefyd achos ti'n gallu gwylio'r gwaith celf wrth wrando ar y geiriau. Mae cyfri morwen brosigot wedyn hefyd yn rili lyfli, mae'n defnyddio lot o natur, blodau, planhigion hyfryd, hyfryd. Felly cerwch i weld, cael chydig bach o ysbrydoliaeth a gweithio allan be dach chi eisiau wneud. Os 'di'r syniad o greu cerdd dal yn eich dychryn chi, achos ma' barddoniaeth weithiau yn gallu teimlo ychydig bach yn scary, yna be' am jyst meddwl amdano fo mewn ffordd wahanol? Felly, yn lle meddwl am greu cerdd, pam ddim meddwl am greu cytgan ar gyfer cân? Neu, os 'dach chi dal yn styc, triwch jyst sgwennu brawddeg am unrhyw syniad, unrhyw beth, jyst triwch sgwennu brawddeg syml, a wedyn torrwch i fyny mewn gwahanol lefydd, Chwaraewch gwmpas efo trefn y frawddeg, rhowch un ddarn uwchben y llall a creu rhyw fath o bennill. Jyst chwaraewch o gwmpas nes da chi'n hapus efo'r rhythm ag efo'r ystyr. Achos ar ddiwedd y dydd, jyst arbrofi'n llwyr efo geiriau ydy cerdd. Ac os ydach chi'n penderfynu roid nhw ar Instagram, yna plîs, plîs, plîs, tagiwch fi a tagiwch Sesiwn Fowr er mwyn i ni gael darllen y'ch cerddi chi. Ewch amdani, achos chi sy'n cael penderfynu be ydy cerdd. A y peth gora am roi ych cerddi ar ych Instagram ydi ych hun ydi sa neb yn ca'l deutho chi bo nw'n rubbish neu bo nw ddim digon da. Felly os 'dach chi yn licio n'w a ma' nw'n neu' chi'n hapus yna rhannwch n'w a fyddech chi'n fardd! 'Na ni. Ma'n hawdd dydi? Pob lwc!